Mekɔduruu na man no busaa me sɛ frɛ me sɛ na mebɔ me din kyerɛ no biribiara na ɔsɛ okimfa me passport ma no. Mede maa no no na ɔka kyerɛ me sɛ aberanteɛ mehwɛɛ w'anim wɔ akyire hɔ no mehu sɛ woyɛ obi a wobɛdi yie daakye. Ɛno nti na mempɛ sɛ wobɛ delay wɔ hɔ no na ebi a akɔyɛ check-in akɔyɛ late ama wo nti mpɛ sɛ woyɛ dɛn medi kan yɛ wo check-in ma wo nti wo bag na ɛwɔ nam sɛ bag no so ɔsɛ kɔfa bag no bra. na mekɔfaa me baage asɛm na ɛyɛ me nwanwa o na me ne me sɔre ne gyina hɔ mefiri hɔ efiri egyaa no mede baage no baeɛ no passport no na man de bɔɔ mu sɛ nsa am sɛ wotu kwan a yɛde ɛyi eh, eh, plane no wotu kɔforo akyire na bɛforo ne mu nti am sɛ ɔde ɔde green ɛyi eh, circle bi bɔ wɔ passport no akyi ɛkyerɛ sɛ ɔbɛforo akyire na ɔde yellow soso bɔ hɔ a ɛkyerɛ sɛ bi ɔbɛforo ne mu nti ɔde green bɔ hɔ no sɛ mɛforo akyire na meka kyerɛ sɛ mede mpempoma ho kɔmpɛ sɛ mehwɛ fam na mehunu sɛ ewie mu ɛfɛ Ɛna mekɔ meyɛɛ dɛ mekɔɔ soro hɔ, ntsi me papa mo koraa na ɔmba begya me kwan no, nam sɛ kɔm mo behu ama mbaabae no, nam sɛ mayɛ no frɛ me ntsi me papa mbaa na mayɛ check in kɔ soro, na mekɔ dedaada.
Ntsi de, wɔanngye wo hwee. Wɔanngye me hwee, wɔanngye me hwee, ntsi ɛyɛ me ya sɛ mae no meenya no number saa tam no. Ntsi wokɔ tsenaa obi a ɔmmforo wimuhyɛn da, obi a eh, wotse ɛyɛ sunyan, na deɛ wonim ara ne ka nko ara na woforo bus ne adeade.

fufuo kem wobɛdi fufuo a ɛde nhwam so ade aseɛ so ɛnɛ no yɛ adwempa hene na aduru ne so ɛne ne ba bɛdi nkɔmmɔ ɛyɛ aha yɛ germany show no so so ɛbɛkyerɛ nneɛma bi ɛkwan fa so ba aburokyi sɛ ne mu siteɛ success a aba na bra bom ɛne yɛn aka nneɛma yɛ bi ɔfam ne nna ɛba bɛkyɛ wɔ ase wate ase so ɛne yɛ first time a wohwɛ a wokɔ wakyerɛ bi ho episode bebree a ɛyɛ na subscribe to the martin videos no ba no ayɛ dɛn wayɛ wahwɛ bi saa ɛpɛɛpɛ me na mebɔ wo din o ebi a no mati nti mpakyɛ wo abɔ din yɛfrɛ sɛ bɛma Ghana de soma Ghana tiefo mu sɔmfo adwene pan ne aka fufuo kin sɛ mo ate ase yɛ saa yɛ pɛpɛ aha yɛ Germany ɛna yɛka no sɛ yɛn nyinaa atwa ahyia yɛdi nkɔmɔ yi me nua ɔhene a ɔbɔ dam mad kin ɛwɔ ha pe scout na prɛmpɛ so yɛ dɛ wɔ ha me nua mmienu ayɛ dɛ ɔma ka ɔdɔ ɛda bɔ ɔdɔ mu I drive all the way from Saarbrücken to Stuttgart ɔdɔ keke o me nua sikasɛm biara nyɛ dɛ ɛnim ɛna yɛba abɛdidi nkɔmmɔ ɛyɛ ɛnɛ nti mo nua ɛne me saa pɛpɛpɛ mo biribia ɛyɛ adwempa hene ɛna meteɛ a yɛbɛdi nkɔmmɔ yi saa pɛpɛpɛ bɛrima scout wobɛ starte ɛne na di nkɔmmɔ anaa sɛ me starte abusua ɛnɛ de mo nyini mi o
mpɛn pii no wohu sɛ dwumadie wei adekorɛ nti a yɛyɛ ɛne sɛ Sɛnea ɛbɛyɛ a wo a wofiri Ghana reba aburokyire, reba Germany, eh, the moment a wobɛba abɛduru Germany no, wobɛhu nneɛma a ɛrekɔ so Saa wɔ bɛbɛ Germany. pɛ saa. Ne sɛ wɔkɔ the Mad King ɛwɔ ɛfrɛ sɛ YouTube a. Facebook nyinaa wobɛtumi ahwɛ Baabi a so, aha. wonya bɔ Germany abrabɔ anaasɛ ha yɛ Germany a, ɛbɛyi video sɛnea ɛbɛyɛ a woba a wonyina kwan. Saa bɛbɛ. Eh, nti no yɛne yɛn nua adwempa hene ɛreba abɛdi nkɔmmɔ me nua eh, na wobaa germany Germany te sɛn? Yɛpɛ sɛ wohyɛ ase firi w'akwantuo no ɛɛ kwan afa so bɛduru Germany. Wofa nsuo so, wofa wiemhyɛn, ɛɛ wofa kaa, wode bicycle anaasɛ wode bone grease, wokae wokae wokae bone grease. Yɛ yi ti wo na ne nyinaa no bi. Wode bone grease na ɛba aburokyire anaasɛ ɛɛ wodane kyewa. etu fa so dɛ ɔne ti na wɔ ha obi ni na edu aburukyira na so wotu yɛ woyɛ bɛyifo na wotu bi duru ha ɛkwan bɛ na afa so ebi duru ɔman germany. ɛtiefo am sɛ me nua no ma busa me nsɛm na ame ankasa me am sɛ me kasa me kasa bɔto bi busa me nsɛm na ayɛsɛ bom pusa mhm. so ate aseɛ nti sɛ mehunu baabi a memfa nstate bata nam sɛ dwumadie no ɛyɛ adwuma a yɛkasa ɛma amanfoɔ tenten yɛbɛhu baabi a ɛde bɛyɛ dɛ ɛde bɛstate saa pɛpɛ me nuanom Eh, yɛkyerɛ sɛ obi bia a ɔyɛ dɛ wɔhwɛ ɛyɛ dɛ mad king sɛ moate aseɛ yɛnwii wabɔ ne ho mmɔden bebree nti yɛn nyinaa yɛn sɔpɔto no na me nua biscout asɛm a wobusa me ɛne sɛ makwantuo mu deɛ kwan mfa so statee sɛ mebaa burokyire deɛ me ankasa manso ho daeɛ manda mpo andwene ho da ɛna me no daabi sɛ mebaa burokyire ɛna me no deɛ teɛ ne sɛ sɛ who's the first paa no wowɔ sukuu mu koraa no a obi tumi hyɛ da wo senior bi tumi hyɛ da ka sɛ manya buroni bi a me ne twerɛ eh, lɛtɛ ɛwɔ aburukyire pɛmpa ne adeade nti ebi yɛba asambo a obi yɛ dɛ yɛbɔ obi din a nipa no kotumi de fa nkora nya gɛɛ ɛwɔ hɔ sɛ egya wɔ nya lɛtɛ fira aburukyire o so ate ase meka ho nsɛm dɛ ɛtwerɛ joyce mi yakora gye bible sini ade wate ase so ate ase mema ɛnya bi da ti one day bi ɛnam so mekɔ tua sika ma me sini baako sɛ mpɛ sɛ me so menya lɛtɛ fira aburukyire because menya lɛtɛ bi ɛmfira aburukyire da lɛtɛ no bae no na obusuani bi m'abusuani bi ani ha so ate aseɛ me me soa mo mmienu na na yɛ dɛ wɔ ha but ɔno no abusua mu wa mm, ntina me yes abusua ntina me n sɛ abusua ɛbɛn wo deɛ na ho nsɛ kɔ abusua deɛ ɛbɛn wo saa nti no manda adwene ho da sɛ mɛba aburokyire me mɛndi obi wa euro kora da a na nipa no wa aburokyire daabi daabi daabi daabi nti me deɛ deɛ kɔkɔyɛ no sɛ ewiase no yɛsɛ nyankopɔn ɛbɔ onifirani a na wabɔ ne poma very good nti no me deɛ mewɔ hɔ a me deɛ mekɔ me school me deɛ megu so a mekɔ me school ɛna yɛ yɛ family member baako ɛkɔɔ ɛyɛ korea nti ɔkɔɔ korea no na ɔde cars ɛyɛ dɛ ɛyɛ ba saa ɛna ama pa best friend paa no etu ma pa fo sɛ ah na na na ɔbɛyi wɔ wɔ ha sɛ yɛ wɔkɔ school yi ne mpanyin fi yɛ waduru so nfa no ntu kwan bi ɛnkɔ korea hɔ na ɔno nso kɔpɛ cars no bi nyɛ dɛ ɛma na din no a nipa no ebusu no wɔn gye no yɛsɔ yɛnyɛ dɛ ɛma gye bi.
very good so ate saa na yɛ dɛ kɔkɔ starte yɛ nti kɔ starte no saa no ɛna mma panadamfo no faa ho bɛbusa me sɛ ivan sɛ sɛ ne sɛ nam ne wakɔ ayɛ dɛ di ho nkɔmmɔ na yɛpɛ sɛ wode tu kwan na adwene ho sɛe am sɛ ei wane kyiri fo asɛm pa kɔdɔ

Eh, CMTC, CMTC. Wati ase mmerɛ fi CMTC, CMTC ɛwɔ oh, opposite Taiko. Ah. Obi a ɔhwɛ mbea bɛka yɛ CMTC eh, opposite Taiko. Nti ɛwɔ no mfa sɛ mekɔɔ level one no na connection no start yɛ sɛ ɔmo yɛ de ɛyɛ. Yes, nti ɔmo yɛ process nduru baabi no na akɔ akɔyɛ sɛ ɛnkɔ sɛ deɛ mmapa yɛ dɛ ɛpɛ no no. na korea no korea no nti ma pa yɛ sɛ ɔkɔ akɔgye ne sika ɛna nipa no a ɔyɛ process no ka kyerɛ no sɛ sisi a no sika no kasa ɔbɛgye a wɔbɛte percentage bi ayɛ dɛ afiri na nipa no frɛ me bu sam sɛ akɔntuo no mpɛ sɛ mekɔ nam so mpanakyɛw mpɛ sɛ mekɔ to dɛ wɔnyɛ dɛ wɔmmoa me but uh, all together na mesan wɔ school no a ɛwɔ mu a mesan sua adeɛ nti asɛ akɔntuo mede di me tirim SARS yɛ aka ato tirim sɛ ei me nua wokɔforo plane. Yɛde wo bɛ yɛde wo ba bɛtu kwan. Wate aseɛ. Yɛba ne saa na wonsua adeɛ. Mensua adeɛ ɛne ɛne mɛkam no korɛ na mensua adeɛ. Mm. Nti exams koraa no yɛtwerɛ koraa no a m'adwene nyinaa yɛ sɛ mekɔ aburokyire. Nti first one Korea no ɛyi no bɛtɔɔ hɔ no medi ama mu. Visa no baa no. Visa no baa no medi ama mu. Me me passport koraa no mmae. Mm. So wate aseɛ because ɛka sɛ ɛnoma mu adeɛ a nipa abrɛ ɛna nipa da bɛduru sase nti ɛna nipa hwɛ nneɛma mu yie nti me kwan a mefa so a metu kwan akora no me passport baeɛ kora no menyɛ mea me din mpo na ɛde yɛ passport no
me yɛde obi din kɔyɛ me passport te sɛ bi a memedi evans yi mm. ne yɛde obi din te sɛ bi a amankwaa mm. akɔyɛ passport na ɛno aba na memedi evans ɛde sate na ɛmae okay mm. na but onipa koro picture ne bom anaa meme picture ne bom ah na kyɛ sɛ eh, eh, ɔmo werɛ fi wo din no wɔde din foforɔ na ɛkɔgye visa no anaasɛ daabi wokɔyɛ passport antrak yɛde mimi din evans akɔyɛ passport no ɛmae ɛdile ɛfɛ de kyingyi de amankwa no kɔyɛ with the same picture na amankwa no aba na evans na kabikɔ evans nipa bebree nim nti woyɛ ma no tu kwan da

Meka sunsun mu asɛm, nananom ne ɛyi asɛm na meka yi o. Nananom deɛ ɔmo deɛ. Ɔmo eh, sɛ ɔmo eh, abayifoɔ.
Abayifoɔ deɛ.
Eti no wodin Evans no. A yɛde kɔ akɔgye visa na sɛ yɛde kɔ akɔyɛ passport. Yɛde kɔyɛ passport no passport no koraa ma daabi. amma. Daabi, daabi. Ɛna ɛde din foforɔ. Ɛkɔkɔyɛɛyɛ. Ɛkɔyɛɛyɛ.
Ɛna wɔapagya ne bɔ so. Wɔapagya ne bɔ so. Ɛna ɛbaeɛ. Ɛna din foforɔ no ɛbaeɛ. Very good. Na wo deɛ Evans ne deɛ. Aka. Aka ɛsuo gya. Yes. Na noma mbusa wɔn sɛ din tena pa so. Yɛ busa wɔn wɔn sɛ still na wɔn hu adekoro nti a ɛno na delay. Na deɛ wɔn ne sɛ ɛɛ baako na wɔn yɛ change of name ɛno no baeɛ no. Mm-hmm. Yɛde kɔkɔ apply visa biribiara no ansa na afei de wɔn release Evans deɛ no.

makwantuo ho ase na mebɔ no tɔfa de akyerɛ mu yes yɛkɔ akɔ akɔgye visa no yɛdɔɔso saa ta ne ba yɛka no sɛ yɛ group of people ayɛ dɛ yɛn nyinaa yɛ pere sɛ yɛbɛtumi nsa ka visa mhm. nti me na menim ho maakye because me na meka sɛ aburokyire ho asɛm kɔ ah visa yɛ wokan korea deɛ no ho asɛm na wokan anaa korea deɛ no sɛ meka sɛ ɛno ba ɛba wo so yɛ ɛno ba yɛ menka ho koraa europe deɛ no sɛ aba nti ɛno na abɛto hɔ sɛ yɛnyɛ dɛ yɛn nyinaa yɛ yɛpere mhm. nti yɛn nyinaa so a yɛkɔ sa ɛkɔgye service a me nana mesua ɛwɔ mu ɛti na sɛ mo dɔs mo yɛ group yɛ group
na sɛ asɛ ebi a eh, football mo kɔ bɔ football ebi a mo yɛ fans na mo kɔ mm. support so ate aseɛ saa mm. pɛpɛ nti no yɛkɔ yɛkɔ akɔpere no na yɛkyikyɛm ebi a nnɛ nipa ten na ɛbɛkɔ embassy wɔ akɔyɛ interview nti yɛyɛ a yɛwɔ nyina me ne nipa na mesua mhm. ɛna na aduru sɛ sɛ mekɔkɔtwerɛ exams nti biribi baa me tirim sɛ ana na mekora mentwa interview yi mmɔ na me nkɔ nkɔtwerɛ ma exams no because ebi atena me kɔn na sɛ mantumi ampaase interview yi a exams no kɔwe exams nso so abɔ me a na me kɔɛ na sɛ me bae tu tura wo so angɔ wate aseɛ baabi abɔ so ate aseɛ abɔ abɔ yɛ sɛ nsuo fa wo ɛhoma

mɛsɔre de to obi anim wɔ hɔ sɛ nipa no ntu me fo sɛ ma me nkɔ back sɛ mekɔtwerɛ exams no because wɔnhwɛ ana kaa ma paa bɔ no na akɔyɛ kwa nti da na interview no aduru no ɔsrɛ mentwɛn aka bɛ three days na menkɔ nti mede kɔ adwendwen nam sɛ okay wode menkɔ try interview no nyɛ dɛ ne yɛhu ne ɛbɛyɛ nyame so nkyɛ adeɛ yɛkɔ no ne yɛ nipa six for saa da no yɛkɔ na menkɔ ne nipa a mesua ɛwɔ yɛkɔ yɛkɔ interview na yɛyɛ tu kwan so nyina mena ne mesua Saa tam no nti ɛkɔɔ yɛ no me question sɛ nipa no bu saa me yɛ tuu pɛ saa tana makɔ South Africa aba mm. nti na me passport na South Africa ɛyi eh, yɛ ebom ebom so ate aseɛ mm. nti ɛkɔɔ yɛ no nipa no bu saa me sɛ ɛdeɛ eh, na mekɔ akɔyɛ ɛwɔ saa bɔɔl no mkɔbɔ no asam ka kyerɛ nipa no sɛ Em birthday na mapa de matu kwan na ɔde makɔ South Africa aba. To ɔnhwɛ, to hwɛ mu na bom ampa. Mekɔ yɛ stampo me ba so stampo yɛ. Ne smart sa adwa smart. So ate ase yɛ saa but ma ankɔ South Africa bia. Mm. Ha. Enti no ɔnhwɛ sɛ ade ne da ade ne bom no. Nti ɔhwɛ so ne bom ampa. Nti em birthday na mapa de mekɔ tɔ. Mm. Nti me kura me school kura exams kura yɛ de ɛwɔ hɔ a ɛsɛ mbɛyɛ. Nti mpɛ sɛ wie no kai bom ma me a mekɔ no quick na me san ba. Na mtum kɔkɔ yɛ exams. Na ɔso okay. Young lady bi na interview me. M'ani bɛyɛ three minutes koraa wɔ hɔ na mepie. Mepie no wɔn mpanyinfoɔ na wɔn ka nipa five na wɔn kyɛɛ wɔn nti me gyina abɔnten wɔtwɛn wɔn. Nti wɔn baeɛ na wɔn sɛ ah gya wo deɛ wo deɛ ɛkɔ ntɛm deɛ wo deɛ forget wɔn nfa ma wo kora sɛ ɔsɛ owusa obi yɛ kɔsi gyama no n'asefoɔ deɛ owusa. Nti wɔn na me yam hyɛ mu na mefrɛ ma pa sɛ da sɛ ne sɛ ne sɛ ne sɛ na ɛkɔɛ na nipa nam na wɔn kɔɛ no sɛ na wɔn ka kyerɛ me mmapa so yɛ ata. wɔn mmom na ɛka kyerɛ sɛ ɛyɛ nfa ma. yɛ nfa ma me.
ase mu. nti wɔn de wɔn nsa bɛka because wɔn kyɛ wɔn de bu some more questions wɔn nya proof na asefoɔ ti mi fira mmapa mmapa so yɛ obi ɔyɛ ata asan mmapa ka kyerɛ mi sɛ ma o gyidie ɛngye wɔn kwa so ate aseɛ na mo so kemi da n'ase na nyame nkyaadeɛ so no yɛwie ne nyinaa na me me call back to sunyan na me dɛ me te me computer ho a agya me tietie nnwom a nkɔm yɛ obi ampɛ nnwom paa because of ebi adwentwene bi ne na wabi nti no metie nnwom a na saa nnwom nyina firi mu kɔ nti na ɛkɔbaa no sɛ mete wo one day a na mehwɛ sɛ me fon na ɛbɔ mu yi na nipa no nso nipa no a ɔredi process no ne ma stone di ne boss mewɔ sɛ ɛbɔ nam ah na kɔ kura mu pɔkɔtua sika ma no ɔmfrɛ me da ɛdɛ na na de ɔfrɛ me Nasa ɛni yɛ nyan. Mo yɛ wɔ dɛ. Mi nua mi tumi yɛ mi dɛ. Nim sɛ bibi asɛ. Kɔyɛ bi odi kan efra mi ama mi hinti sɛ sɛ nti no. Ni ah, apɛ kwan yɛ fa so no wapa akɔ kasa. Because ah. mi ana Felix kasa mi no mu odu ntina akɔyɛ lie. Ti wei na ɔfrɛ mi na ɔsɛ ah. Evans na mi sɛ director ɔsɛ ah na asɛ dɛ ɔkasa wɔ fam yi na mi so bibi abɔkɔ. Nso na mi gyam. Ɔsɛ mi kakyɛ ɔsɛ de bisa mi ma o. Mi nua mi huri fo no kɔ soro sei na mi sa ɔsɔfo na mi sɛ ɔsɛ sɛ ɔsɛ. Mente ɔse sɛ meka sɛ de visa na ma na mse me abrokyire was a yɛda ma wo yɛda ma wo nti na wobɛkɔ nti ka kyerɛ wo apa me nua da ne ma anidi wadidi me ɛne gye ahyɛ me mu ma mani agye kɔmɔ ne me nua na ɛdeɛ bɛ nti na ɛma w'ani gye saa sɛ asa adeɛ w'ani nna so na eh, wo nsa aka so ate ase ade a wanso ho daeɛ da sɛ aburokyire no nyɛ sɛ bia pɛ dɛ mpɛ sɛ mɛba but na menna ndwene ho ɛna ɛba mu prɛko pɛ wo sɛ obi wɔnom no a n'abusuafoɔ wɔ aburokyire nti ɔda nua so sɛ ɛyɛ dɛ a daakye daakye bi ɔbɛkɔ bi me na m'ani na so saa m'ani na so saa da because mekae sɛ me sɔ baako bi koraa sɛ abusua no mu wa Ɔbae ɔbae no na ɔhyɛ jogging hose bi na meka sɛ oh so a jogging hose wei deɛ wokɔ a fa yɛ dɛn fa kyɛ me na gyina me sɛ aburokyire ataadeɛ menyɛ bi nyɛ dɛn hyɛ ɔkɔkora mantene nka so ate aseɛ ɔkɔkora mpo manyɛ dɛ mantene nka nti na me na ndwene da sɛ sɛbi aburokyire ho mframa ɛmbɛn yɛ abusua no kakra no ɛden sɛ mesome kɔ bi na wo so wate aburokyire sɛ so ate aseɛ yɛtie

Medi yɛ ne yɛ saa de wese yɛ yɛ duro ne yɛ dɔɔso paa na bag a mede ba no na yɛ hand luggage bag baako pɛ nti medi line mu wɔ akyire ɛna mu sɛ nipa na wɔyɛ check in no ɛto ne nsa frɛ sɛ boy na ogyina hɔ no mo nfrɛ ne ma me ɛna wɔn ani tua sɛ Ghana nso so deɛ wodi line so na sɛ wondi mu paa yɛmfrɛ wo sɛ san obi ho yɛ dɛ bra nti mekɔɔyɛ no ɛna nipa no busa me sɛ yɛfrɛ me sɛ na mbɔ me de nti meyam hyere me

but me duru hɔ nom the way attention ɛwɔ hɔ no asɛ w'ani agye bi na wogyina hɔ na sɛ bi nipa yɛ nim da na waka sɛ yɛn frɛ wɔn mla ɛna kɔ yɛ dɛ nti bi kɔ duru na man ne bu sam sɛ frɛ me sɛ na mbɔ me din kyerɛ no bibia na ɔsɛ okin fa mpa asɔtoma no me de maa no no na ɔka kyerɛ me sɛ abranteɛ mehwɛ w'anim wɔ akyire hɔ no mehu sɛ woyɛ obi a wobɛdi yie daakye ɛno nti na mempɛ sɛ wobɛdile ɛwɔ hɔ no na ebi a akɔyɛ check-in akɔyɛ late ama wo nti mpɛ sɛ woyɛ dɛ yɛmi di kan yɛ wo check-in ma wo nti wo bag na wɔyɛ nam sɛ bag no so ɔsɛ kɔfa bag no bra na mkɔfa m bag asɛm na ɛma wɔn na me ne me sɔre ne gyina hɔ mefiri hɔ efiri egya no mede bag no baeɛ no passport no na man de bɔ mu sɛ n sɛ am sɛ wotu kwan a yɛde ɛyi eh, eh, plane no wotu nkɔforo akyire na bɛforo ne mu nti am sɛ ɔde ɔde green ɛyi sɛke bi bɔ o passport no akyi ɛkyerɛ sɛ ɔbɛforo akyire na ɔde eh, yellow soso bɔ hɔ a ɛkyerɛ sɛ bi ɔbɛforo ne mu Nti ɔde green bɔɔ no sɛ mɛforo akyiri na meka kyerɛ no sɛ mede mpɛ mpoma ho kɔ mpɛ sɛ mehwɛ fam na mehunu sɛ ewie mu ɛfɛ ɛna mekɔ meyɛ dɛ mekɔɔ soro hɔ nti mpapa mo kora no ɔba bɛgya me kwan no ɛnam sɛ kɔn mo bɛhu ama mbaabae no ɛnam sɛ maa no frɛ me nti mpapa mbaa na mayɛ check in kɔ soro na mekɔ dedaada wanye wo hwee wanye me hwee wanye me hwee nti ɛyɛ meyɛ sɛ maa no manya no namba saa tam nti wokɔ tena

ne mu dɛ ne mu dɛ ne mu dɛ papapapa me nua o imagine o de fɛ susu biribi biribi a ɛdɛ saa feeling no biribi a ɛdɛ sɛ saa feeling feeling deɛ me nua adeɛ dɛ paako ɛte sɛ woda ɛyi ɛɛ woyɛ virgin na sɛ wanya ɔbaa na wo ne na ayɛ biribi na wo ho ba no saa na feeling no saa na feeling no yes saa na feeling no ɛdɛ paa ɛdɛ paapapapa na deɛ yɛduru kwan bi mfiri na mɛka asɛm bi akyerɛ mu nti dɛ ɛkinti dɛ kyɛ no sɛ

Dabi brazos ekokosi wɔ Belgium. Na me nua me fura adeɛ na na me se ha fura adeɛ adeɛ so. Na me wura mu na me se na ade ne so na me ka se de we si tete mu so bai pa o. Na otimi sɛ seat no ha yɛ bɛyɛ 4, mfimfini yɛ 2, aha so yɛ bɛyɛ 4. na wowura mu na wokɔ a na wokɔ a toilet no biribiara wɔ mu nti de mbusam sɛ ah toilet no wotwa ɔto a wɔn flashe gu fam anaasɛ wɔn so gu baabi wokɔ view ne nyinaa ah na ka woka asɛm agyi mi obi a mewura mi mu taa dara nti wei na ah wei na mede sɛ mɛka me nɔkorɛ mu wei na ɛka no sɛ